Ya leo, kawuon to dwaro ng'e ni ang'a. Nya, nyako ni. Nyaure gi dwaro ng'e ni ang'a. To ya ne akene gige nego kanyo. Odhi ochago magi gik ma nonyiewo gi pesa ni. Ok nyalre. Magi e nonyiewo gi pesa ne, nonyiewo gi pesa ne. An dhako ok chuna kaka dwaro chuna. Anyalo bedo ni dhako wuok saa apar gariyo, sani pok oduogo. Saa apar gariyo kaka nowuok en pok oduogo. Nakowuok sani adonjo, adonjo maber ndi. Adonjo an gi kech. Kawuono gige negi. Nyasaye chielo dwaro mana ng'eya kawuono. Oka oka tim, oka tim. Eh, hey, Nyasaye chiel. Ok odonjo e dhoodni. Kawuono kufa na kupona. Oweni an kawuono ok opona e oda ka. Hey, onge kawuono ok ane kata gima chamo kawuono kawuono kawuono kong bi na chiegni ok mitna kata ok aneno onge gima neno na e kong ni kata matin yaye kawuono alanda landa ni onge kawuono aketha aketha pesa na ok aneno na Kawuono to onge ma wadhi amany kata mana nyuka moro amadh mane mina nyango bago mano nindo nyoro adhi amadhe hey, ng'awo wang'i kamani kawuono onge ane ma wang'ora onge ng'ama nyalo wang' eh. eh. koro iwacho nang'o dong' an koro kokomigo dala kani emodhiero wang'a pile pile ma to nyamwalo koro osetimo ang'o kawuono dhi kawuono dhi nyasaye achiel ah, ah, kawuono dhi odhi makoro igolo nyaka Hey, mate kudade to mako idwa ninde lo yawa.
Odhi nyasachiel odhi. Ma idwa ni Ane an odhi. Maka woni idwa ninde lo. Odhi.
Gire mora mora manie yo dala ka odhigo. Gire mora mora manie ot ka. Ni nogi gibing'iewo odi ka. Anyisi niya, gimora mora modhigo.

ne ine te mig Lwa ne bathe ka. iseto ne dhako te mar bed ka gi kongi mine ni madho mang'eny go bed bathe kanyi bed mo ei dagi koja Nyauregi.
kalia ne buta ka a a Mama. kiki a a Iya inyalo kanyo timo sani. timo makwero ne ling mos wuoyi matin sama wuoyi ng'e ni jakomo ni mano kinya kuoga jakuo omero ne Adhi go imineno ni wuoyi matin adhi hinyi. Luyo, luyo idhi kama idhiye, luyo. Onge gi binyalo. Ne luyo idhi kama idhiye. Luyo idhi kama idhiye, atieka los dalana kaka loso.
Sachiel mabunge. Luyo. Oh. Luyo. Ne luyo. Luyo. Eh. Lu, dhiyo. Eh. Dhiyo. Kiki chaki duoka, dhiyo. Uwe matin, dhiyo. Nyauri agi dhi aneka. Karanga dhi mbele. Dhi. Ineno gik mating'o kagi. Hmm. Gik minena ting'o gi. Hmm. An an sani ajony. Eri ni kae single kok nyalre. Pile pila wuoyo apani waloso gik moko na nyauri agi kakineni chake no. Wijno kibibedo go koda. Wich minano inano no ok ibi bedogo koda, awacho ni lokri ane. Eri wacho ni kama ne dhi lokri, mago ang'o ma nene ong'eyigo? Yawa. Ang'o ma nene ing'eyigo? Sori ane ka nyako matin. Nyathi jomoko be tiji tek. Tija matekno to emidago koda ka. Base Tija tek, matekno mondo emidago adag koda ka. kodino, Base tek. Kamineno in- wanyisi, adwaro nyisi ma to gima adwa nanyisi ing'e. Onge dichwo maber e gweng'ni mohinga. Onge dichwo mong'e rito dhako mowewa. Onge dichwo mong'eyo site mag nyako mong'eya. Koro dhako irito gi dondruok okinyi kokinyi. Anyisi ne we duondori koda sama wuoyi nyalo miya pali e tok sa. Inyalo miya pali e tok sa. Lokri. Pok nang'iyo maber. Koro lokora didi?
Lokri. Ng'i kono. Ah, ng'i kono. Eh. Anyiego mineno timo ng'eyi from piny nyaka malo gi oyudi kure. Dada ng'ako ni naluwo shortcut ei puodho. Shortcut mane ma nyiego yudie? Ero shortcut e puodho kuro. Shortcut mane ma nyiego yudie? Ei puodho. Yo ka kidhi adhiya ka ka kia jaduong' jaduong' ondeocha. Iluwa luwa ka kacha ne shortcut yudie.

Wanyisi jaduong' wuoyi matin, chung' bathe ka lerni.
Ineno nyakoni, nyakoni sani nyakwa bedo ka. Mokwongo wechene ng'eny, raticha otama.
Omejo mana mana e odich adich e odi ka pile pile okinyi odhiambo otieno. Site makalo kane e odni. Koro odhi mana e center kiore be mana kiore kobiro to. Ineno site makalo kane e odni. An ema ang'eyo. Sitego kata Oh, gima timore- Ambe ane liari ka a. Wanyisi. Ing'e ni onge wuok ago kinyi. Wanyisi wuoyi matin. Nitie tich, kin kiduogo Adwaro ka a. nyisi. We alerni. Lerna.
Dhako ni en owuok. Naoro dhako saa apar gadi. Apar gachiel.
Okwano mana tae moduogona saa apar gadi. Don sama odiching' ang'e ni en ng'ama nyako. Kata in saa apar gachiel M-Pesa ma kanye moseyaw saa apar gachiel. To saa apar gachiel kane iyudo ka M-Pesa onge mano oseyaw. Pesa olor.
Aduogo ot kama yucho sama ni ora sapa gachiel no odni no sebe. Ato nan kanyo seche go. An nan bira yudo ki onge. Pesa ni dhi gole koso ni dhi kete. Na dhi deposit pesa no dwaro ne nyamini. Anyisi, an ema ng'e sida ma nyako ni kale. Sani e. Imbe dhogi mang'eny, ilwero dhako kiweyo dhako gi kwena ka dhako nobiro ka dende ne ler, chwe maber. Yeah. Aduogo, adhi ayudo ka M-Pesa pok oyaw, aduogo. Kabiro e ot ayudo ka oonge. Amba aparo ni mm, samoro oriere, samoro odhi kata e puodho. Ne. An adonjo timo tijena. An an Samoro chunya saa adek. noseng'ado ni anya Odok, jowegi. odok. Chunya noseng'ado. Ok adog Ah, ah, chien. Weri gi wach chuny ming'ado, chuny ming'ado to onge. Kaw. Igolo ne nyaka omejo matres oko nyaka Ne, gi- we matin. lepe.
Kani biro, Idwani imbe ni lelo. biro, nugo deal kode nyako Ah, ah. nie. ni mondo ibi chanda. Inidwa ninde. Itang'o mokeli e dakna sani. Bende duoni kata dala ka obi owinje okonye. Ah, ang'o mokeli e dakna. Ok ni abiro abiro loso wach ne. Mama, nyako ni bi kaw gigi ne. Ko kamano kaw kata gigi ne go udhi, kaw gigo. E wato kendo iloko.
Kaw, kaw du los dak go. Kaw gigi ni. Ne. Kaw, kaw. Kaw. Magi gik manu timo ka onge ka mondo mi urnyuak na kaw ne luru yo. Ok adwa. Aol gi weche dak. An sani ok adwa dak. Omejo ka kono pile ni owadwa Roma. Ne, dhi uru, dhiyo. Dhiyo, dhi tem, dhiyo uru. Imba yude nyakono kanyo, dhiyo. Ok unyal keto ni sate anyiego, dhako wuok ni aoro to anyiego, dhako wuok ni aoro to anyiego. Ne, obera ng'ama wuoyi wadwa. Dhako kriemb kaka idede iriembo, ma iriembo gweth. Adwa dhi acham. Gweth marango, gweth ya kuom Nyasaye. Ok inyal nyisa ni kariembo dhako to gweth. Koro ma to gweth marango. Luyo idhiyo gi kwe. He. Ya Nyasachiel mabong'e, ya ma Nyasachiel yawo.